nobiro namo. Ah, kata nyingi Marin en mane? Nikech ng'eni mane to kapa ni nyingi miore pesa. yes. Aya.
An iluonga ni Steven Odhiambo. An yeah. wuod Asembo. Uh -huh. Awuok kamoro ni Ndaro Kago. Ndaro Kago. Mano ei Asembo. Ei Asembo.
Yeah. Mano e city wa.
Yes. Uh -huh.
eh. To thum. Ere kaka ne chako thum? Thum achako 20 2010 Yeah.
eh, Kisumu. Mano Kisumu City. Yeah. Ah. Chako thum e bando Nyango Jakadenge. Eh, Onyango Jakadenge, Onyango Jakadenge mowero Tabia mbaya. Tabia mbaya. yeah. Onyango Jakadenge mopuonja. Yeah.
Nachako gajawa, Aha. ago bul, Yes.
eh, ango kibol Mano kote ni kapod in e band onyango nyaka denge kae mane ichako timo gigi. eh Ichako go ajawa. eh Mane band uh, onyango nyaka denge. eh Then from ng'e go ajawa. ta go bul Ichako go koro go bul bul dhiang' mo. eh ma- Dhiang' mar dhiang' eh midong'. eh Bano kure dong' macho koro pogore gi drum set. eh Then kisea e dhiang' to adhi achako kendo koro go kibol Chako puonjori go keyboard. Yeah. Mano ka pod mana intiere e band mar Yeah, chako puonjora keyboard e band kaka denge. Okay. Yeah.
Then From kanyo to tich nobagowa matin yes. ma ji okere.
Yeah. Ne wan kanyo nyaka gi jakadongo. Mano Freddy Madisco. Eh, nowuok.
Yeah. Oboyo nodhi ochako mare. Koro kane kwani wabago nadhi ajoine. Yeah. Kajoine nokona ema tegno. Uh-huh. Ategno koro e keyboard kono kabisa. Yes. Yeah. Koro bang' ka mano matiende ni sama ni wuok sama ni ususe ke ji okere bande ni ni dhi join band mane? Na dhi join the blessed mar Jakadongo. Mar Fredi Jakadongo.
Yeah. Koro kane isedhi join Fredi Jakadongo ema koro idhi tegno e go keyboard. Eh, tegno e go keyboard. Uh -huh. Bang'e kanyo dwe nachako adhi join Abeni Nyachiga.

E Uganda bende ijatiga ka? Thumbe mage migoyo minyalo ng'eyo kata minyalo paro? Ago ne ben Nancy Nyaugenya, ago ne ben eh, Hera gi Moyuma, ago ne ben nyaka Sule, ayaye, ogwela ayaye. Nitie minyalo temo matin tu? Anya temo. Bas, miya thum matin matin tu.

Ma nikech seche moko ng'ato bende nyalo gombo dhi modala. Yeah.
Iwuok Kabene Jachiga higa mane? Kabene Jachiga ben na wuok uh, 2017. 2017. Mano koro kok idhi yawo band ma. Awuok to ndano awuok Kabene Jachiga 2017. Aha. Takoro tik kama ne bagni obete. Yes. Saka dhi abedo gi Fredi matin. Yeah. Koro from ka Fredi ka a. Aha. Koro kawuok kanyo.

Ere, ere, ere, ere gima ne onini, ere gima ne okel, o- omiyo abedo kata donje thum? In ang'o mano omi ihero thum kata gima nomiyo idonje thum? Okay, an ngimana kang'iyo mos, Yeah, an thum nie remba. yes. Gimomiyo thum nie remba, Aha, ago gigi te. yeah, Onge gima ok agoyo. yeah, To kago gigi te,

Karibu kwenye budho.
Eh, asante sana. Bas, eh, Naonekana kana Kalinda George ni ka, eh, Natasha Kinyi ni ka, mosi kabisa.
Simba Luo ni kacha.
Yeah. Aneno bende ni natino ni kacha, welo ng'eny. Karibuni, karibuni. Ela ma kumbura ni kacha. Eh. Ela mano nyathi Kano. Bas, Yeah. hata ni mondo mi ah, inyis wach mum tumbe misetimo. Yeah.
Sa so far nyaka ichak golo thum nyaka sani isegolo thum adi? Sani thum ema asegolo Eh. are around 20 something. 20 something. Eh, gi how 20 something. Yeah. But uh, still more to come, a lot of hits. But so far thum matimo maber ahinya wach ni en shida. E thum o- okay kuom kuom thumbe misegolo go te thum mane momiyi wuok kata momiyi ng'eri sana? Eh, to, to momiyo at least anyalo wacho ni sani koro piny jomoko ong'eya Yeah. ji nyalo winjo nyinga en thum mar sheda mana wuoye storyline mar life mara Yeah. yeah. Uh, ere gima nomiyo nigolo thumbe thum mar shida okay thum mar sheda nobirona kaka juoki Yes. Kama obiro na kaka juogi to an ah, na compose kagocho e stage. Yeah. To ka dhi abed piny mos kawinje aka na record easy. To ayudo ni thum ne mit. Yeah. To adhi awere bende kama nabendi weche gwara gwara kanyo. Yes. Abende iwe winjo wacho ni thum ne mit. Mabende thumni ne wadhi goye an maber ni Yeah. notindo jara Notindo jara. ne wadhi goye kulab Aha. koro koso nyalo naonge Yeah. nyalo mar chulo stu Yes. studio Yeah. koro anyiso ben igolo boye thum dhano mamit lakini aonge gi gir lwedo Yeah. takono chenja bet koro chenja dhi oleng kama ben oleng kama nanya ni ah sa Sawa. koro kan modhi ka wuod fibi ben ema notera Yeah. ka ben otera to wachopo ka wuod fibi to wuod fibi okona ni tem dhi ane wer Yeah.
awer

Yes. Ano ni go to ma di. Achiel achiel.
Mini ni kiwero. Yeah. To bro loko ngima ni. En ng'ato pod wiye bro gi kore. Kanya mana wacha ya moka. Yes. Yes.
To lakini
kano chulo na to chulo na to bedi. To bedi. To bedi. Yeah.
To oro na pesa mo chulo na joti bora. Yeah. But mo mo na to ma mo na record.

Iyudo ka nyakwar ojonjo dhi otude. Odhi otwe thum ma thum koro iwe mani buskut. Thum mane obwoga aloch. Yeah.
Ayudo ka ji wera wera e studio. Shida ma yudo e thum. Akane e chunya. Ng'ata Yes. ng'ata. Eh. Jomoko be koro loke ing'eyo ka jomoko loke. Eh, eh, eh. e Weche mag jopiny. To gik ma niwere shida ni, Eh. gin gik motimore e ngimani adieri koso nena ena thum thum. Gigo timre.
Gin gik motimore. Onge miriambo kata achiel. Yeah. Onge kata achiel.
Uh. That is true life story mara. Adwani mondo mi gwelwa ne nduma mar shida no mondo wanyis jopiny bwana ni ma e boss. Yes. Bawuon to mar shida. Yes. Yeah.
Kiwinyo moro mano to mano to

Ji aneno ka donjo mang'eny kabisa. Eh, yeah. But it's okay. Thank you so much. Ma iluongo ni Luo Lifestyle Show ma bende ikelo ni kod uh, Sir Jipano Ran. Kawuono antiere kod boss Uwe Nyasego mwenyewe ndani ya show. Uh, boss, Yes.
puni samigoe Bi- bi- gi- bi- bine- gi- mi- isekale kod shida gi seche migo thumni biwinjo gi lit moro koso sama igoye cha onge gimoro amora miparo Samoro agoye ma winj ka gombo ywak kaka kama kar ba oting'a kanyo. yes Ineno kaka agoye to ineno ka wang'a dwaro mire matin kendo. Yeah. Mire ma inga. iwinjo kolit adier Awinjo ka mire ma inga kaparo. yeah Nabe chieng' moro ne suoya suoya. yeah Ka ba oting'a.
Yes. Koro gimoro amora manyalo timo e piny ka. Yeah. We atim kapod angima. Timo visani.
Yeah. Nitiere uh, jok ma bende uh, dwanyo mondo obed kaka in. Yeah. Kuom kinda misetimo. Yeah. Kichandori ionge law. But noko omoni. Yeah. Bedo kod bidi mar dhi mbele kod mijimono. Yeah. Jomoko ainago, kata ng'at moro, kata nyathi moro, kata ojana moro ma bende dwa ni obed kaka in, kata dwa ni mondo omi obed artist kaka in, ang'o minyalo nyise? Okay. Kata advice mane minyalo miye? Kanyo koro adwa wuoyo gi Kisungu. Yeah. To all artists, to all the youths outside there, Yes.
talent means a lot. And whenever you're gifted, use it wisely.
Yeah. Yeah, take your chances and use it wisely and engage the right people around you. And uh, if it means well for you, know that success is there. Yeah. Yeah. Uh, engimani kane pok ibedo jathum niwacho kata ka in e skul tiwinjo ka japuonj puonji ni in kopo ni donge bedo ng'ama duong' idwa ni bed ang'o in iyier ang'o e ngimani an agombo bedo driver

Bende ing'e ni e ka dereva kanyo, seche moko bende ne nyalo bedo dereva adieri, Eh, tidhi i apply tich mar odereva no ka jakom tiriembi, koro ipo giriembo mana loche mating'o mchine, mating'o mchele ka gol ahero. Thor, nanga gilek wa gik moko ariyo. Eh, Namba mabedo driver eh.
kata japuonj.

Ing'eni eh, boss, Ela magumbura.
adwa ni mondo inyis fans magi go ni eh, eh, kawuono idhi perform kanye. Kawuono wantie live at One Studio la Kisama. Yes.
Elvis Bulfibi, Apesi, Brobet, Yeah. Monkali. Ah. Uh, watch the show, support the show tonight. Yes. Share the video.
Ah. Ya usiepuna nayo cha kukonda mabor sana. Yeah. Koro no kwa yana bi mondo au- au- upenja penye moko matina ngima na matimoka. Yeah. Eh, Ati ati wa demand em- jo jo gendo wacho ni gi demand em pesa. Bas.
U demand em pesa number ya. Jo gendo. Mano pesa koro dwa chako dwoko wa. Kulwa chako olwa gi pesa. Sani- Yo kulwa em pesa number to be wamiyo wamiya jo gendo. Yes. Kwamigi. Miye wach nodwaro koro Ah, nyaka. jo wamiya pesa number. Yes. Mano wewa pine kae.

Gingine gimutura kilo mano mago tak gino ba. Bas. Ni ruoth ogwedho jonyatike. Ni ruoth ogwedho jonyatike.

Wee ber gine, chako sani. Ng'e ni sama ikelo juogino kamano, ber lwedo lwet oganda bedo machiegni gi gine gi simu, to lwete no dhi chuno dhi e pesa kacha to gine to inyalo tho kihinyori sani. Pesa midhi ori sani, inyalo loko nembni gi kendo. But it is, it's okay. Wadwa ni mondo mi nyis ni Kora Ramoga Jones sani ma wuotwa ni kawuono godhiambo onego bed ni idhi gocho kama iluongo ni Kawuono wantie one studio Yes. sama chakre sadi chakre saa adek uh, gi nus. sadi gi nus. Ya wabo bedo gi jothumbe, wabo bedo gi apesi. Yes, uh, pesi mnyama mkali. Kani wabo Yeah. bedo kanyo gi Elvis Makafibi. Yeah. Ya shiko nya Kisumu be nyalo bedo Bende nyalo bedo e budho. Ya.
Uh, Aneno ka koro ka luwore gi kaka time bende dhi, adwaro ni mondo mi
Nyakwar Maria. Adwaro ni advice na bende jothumbe wetewa ang'o minyalo nyisogi. An gima nyalo nyiso jothum, Yeah. of late higani osebedo na higa marach. Mokwongo kapok iwacho mano, Be nitiere any any one artist yudo ka seche moko in gi grudge gi ng'ato kata ng'ato nigi grudge moro kodi Yeah. ng'ato bende ok dwari nene nene adolda in bende nitie ng'at moro ma samoro ok winjru godo pi ok umodhru godo pi e wach mar usanika Okay, an thum, an Yeah. thum anahero ji te. yes Chunya chunya ni thuolo. yeah Unless ng'ato ma samoro nyalo bedo koko koda kakia. yes Lakini an an gi chuny moyawore chunya Yeah. thuolo Ah. to ahero osiep nikech osiep osiep duong' Yes. osiep nyalo konyi kuma rich osiep Yeah. nyalo konyi kimoko Kamano. to sama an jathum osiepega mokwongo bedo jothum Yes. alafu osiepega kara medo gi fans Yeah. nikech sama gimoro otima jothum go ema kwongo kawa kaka Yes. wuodgi Yeah. koro ka nyiso fans ni wuodwa ne oyudo masira kama Mana adier. yeah.
Koro ere advice ma bende nyalo miyo jothum?
What's up? A- an sani gima nyalo nyiso jothum sani jothum wan matek Yeah. eh, wan matek situation ma wantie ni Yes. inyowa Yeah. omiyo waparu jowa mwatiyogo Yeah. jowa mwatiyogo man piny ka Yes. we let's always give them hope Yeah. sama anyalo kata stream online miyudo kata apar Par joma watiyogo ka ja jawa cha, Yes. ja ongeng'o, Yeah. jabul, Yeah. then uh, waherre uru. Sani e sama onge higa ma masira oseyudowa ka higani. Waselalo jothumbe betewa mwahero, waseneno matek higani. Yes. But Nyasaye nitie, to en emong'e gimomiyo. Koro gima wanyalo timo ni wan jothum kwa sani, Ba olor, waherreu. Mano adier. Ka jathum okwayi pi modho miye. Miye. Kiny tuone ma kiny kosehinyore to koro ywakni. Yes. Yeah. Mano adier. Yeah.
Uh, aneno ka wachiegni mana gi tieko ma bende ne jok ma neno wan sani ma iluongo ni Luo Lifestyle Show ma bende ikelo ni ga kod Sir Jipaloran. Kawuono awacho ni an kod jathum ka miluongo ni Boss Wuo Nyasembo mogoyo thum malit kabisa miluongo ni eh, shida makale makale donge kata tembe makale yes koro adwani mondo mi uh, bos ogono thum achiel but owacho ni ang' saa adek gi nus kawuono odhi bedo live koro kopo ni in gi gimo matin to inyalo support jathum mondo mi nikech mae kaka sani koro inyalo yude kata pi modho mana through un fans ma kopo ni nitie gimoro Arwach Kapok watieko kanyo. Yes. Ibe adwa ni kawuono iwach na jopiny ni kawuono ibe idhi bedo wendo na isho. Eh, e show ma kawuono dhi bedo maliet. We ango wanyis gi koro kamano. Show ma kawuono dhi bedo maliet ni kwara muka jwang kamoro mora ma untie. Chak achaka kwano time ginene chak kwano sa ma uponi gig sa adek gi nus.

Eh, boss wanyasema nani mondo mi ah, ka watieko Yeah. to nwana nasira na matin Yeah. and then we call it a day Okay, ka pok ago shida, yes ago erokamano na Aluoch. Aluoch supported me all the way from Kisumu. yes Kane pok abiro Nairobi, to nohero thuma to Aluoch chuny ma in go nomit bedogo. thank you Eh, Aluoch Aluoch osebedo ka konya kata ka dwaro advice. Aluoch kona ni ogochona boss tim kama kama. Nogochona ni boss adwa ni aos TB. Agoyo erokamano Aluoch Nyasaye ogwedhi. Erokamano. Aya. Yes.
Kaka jomoko munya semo, nyathi karo ochako en